Сәлам бирдек. Иптәшләр, мин гел дә чүпрәк икән үзем дә рәисне сүккән булам. Былтыр әйттем, оныкны бүтән карамыйм 7-8 яшьләренә хәтлек диеп. Карамады ди. Калдырып киттеләр әпәт. Бу юлы апаем 3-4 көн вообще кәкрәйдем. Ярый ла яңгыр яуган көннәр булды, бакчага чыгасы булмады, Рәиснең печән эшләре тоткарланып торды, ул тегене подхвати дигәндәй, икәүләп малай, бер бала артыннан икәүләп чаптык. Әнәкәем, үзләре исән-сау үстерсеннәр, бер үпкәем генә тигез булып, әйме, моннан соң киленгә дә бер сүз дә әйтмим. Юк, менә исегездә калдырыгыз минем бу фразаны, андый-мондый зарлансам, тагын искә төшерәсез. Ана кыяфәтләремне күрәсез бит инде, күз төпләре кап-кара. Йокы күрмәгән, ял күрмәгән кеше инде шушы. Мин болай ажгарып торам үзем, әйме. Әлхәмдүлилләһи шөкер, мин зарламыйм. Балакаем кыштар татма әле ул пакетны. Юрин итәме соң башым авырткан чакта? Ни? Ну, бу балага җитәрлегем юк. Даже мин Күз алдыгызга китерәсезме? Ну, аларның шәһәрдә бөтен условия. Бу почмакта мондый уенчык, тегендә тегелдәй. Телевизорында теләгән мультигы, э, колонкасында яраткан җырлары, алар аңа уже ияләшеп нитеп теге хәйләләп нитеп бетергәннәр уже, э, яраклашып дигәндә инде, әйме. Без бөтен нәрсәсен белмибез дә, безгә иркәләнә дә бит әле ул. Аннан онык булгач әйтеп тә булмый. Балаларга теләсә нәрсә акырадыр им, дуңгыз бала дип тә акырадыр им шунда, ата ялкау диеп тә, соң бу яшьтә ата ялкау ди алмыйсың инде әле, анысы сүз дә югаймы. Юк, менә теге пычранып нитеп керсә дә, әйберне бозса да, шунда ничә әйберне ватты инде минем уже. Әйтеп булмый онык булгач. Совсем по-другому. Урамга чыгам диеп еллап үтерде. Инде кибеткә вообще без эшкә барган төсле иттереп көндә барып. Алмаган әйбер калмады. Ул коры сарыны ашап, эшләре авыртып. Әстәгфирулла. Мин әйтәм, ата-анасына әйтмим әле мин моны. Эшен авырттырдым, фәлән түгән диеп әйтмим әле мин әйтәм. Ярар. Рәис ычкындырмаса бер. Шул иптәшләр ни? Курортка барган хәтлек булам мин моны орта анасына исән сау тапшырсам. Тапшыргач диеп әйтергә кирәк, Аллаһы боерса. М-м, курорт икән, э, бик рәхәт яшим икән мин. Юк, юк, юк, зарланмыйм моннан соң, эшемә дә зарланмыйм. Юк, бик прекрасно. Үземә үзем предоставленный икән мин. Менә монда үзеңә үзең хуҗа түгел. Бер эшне башлыйсың, 40 бүленәсең син анда. Шул бер ашны пешереп чыкканчы, аш салган имәймә. Ул токмачны кисеп чыкканчы мин 70 тапкыр бүлендем. Тегендә монда монда егыла, үрелә, сия, пычрана. Авау. Аннан соң алдаштыра да бит әле ул шуны хәтлек бит инде. Яратканны белә, йомшак урыннарны сизә. Манипулятор малай, только манипулятор. Балакайларым, исән сау булсыннар инде бер үк. Әйе, ни, сүз дә әйтеп булмый, конечно, куркыта да, бөтенләй башка җаваплылык икән. Үзеңнең балаңны икенче төрле карыйсың ул все-таки. Шуңа күрә ни, исән сау булсыннар, тигезлектә үзләре карап үстерсеннәр, безгә шул кунакка гына кайтырга язсын. Әйе. Үзләренә барганда күрмим дә мин аны. Или итәктә утыра ул тәтәй генә, менә болай кыландырмый ул. Монда авыл җире, болай да кругом опасность димә. Юк, бөтен нәрсәгә үрелә инде э, сыерларның су эчә торган казанына кереп чумган бер көнне. Ой! Ата-анасына әйтү юк инде боларны. Юк. Ни? Юк, алай ачуланмыйдыр инде алар мине. Әйткән очракта да әйме. Нитмим әле подробностьларга. Юк әле. Юк, нитмим алай. Мин инде үземчә мин әйтәм, тегене пешереп сыйлармын. Моны болай иттерермен. Мунчалар кертермен, шушлай гына, шушлай гына иттерермен диеп планнар корган идем. А-а. Белеп бирде кирәге бар аңа синең гөбәдияләреңнең, нәрсәләреңнең. Әнә чипсы сорый. Җимме ул чипсның нәрсәсе тәмле? Бөтен онык караучы әби бабайлар белән мин. Аллаһ Тәгалә сакласын һәммәгезне дә исән сау карап, ата-анасына тапшырып, үзебезнең иркен тыныч тормышларга кайтарга язсын. Менә. Менә шул теләктә мин. Бөтенесе исән сау тигез булсыннар, бөрек.